hard prayers. Our Bible reading dey come from 2 Kings chapter 20 from verse 1 go reach 11. Make we consider am together. For that time, King Hezekiah come dey sick and he nearly die. Amos pikin prophet Isaiah go see am come say, God to make you arrange everything as dem suppose dey because you no go well again, make you ready to die. So Hezekiah turn face wall, come pray say, My Oga God, make you remember say I don serve you with all my mind and I dey always dey do everything wey you want make I do. Then he start to dey cry well well. Asaya waka leave the king but before he pass the courtyard center for the palace, God come tell am, Make you go back go meet Hezekiah wey dey rule my people, come tell am say, Me, God, wey be your grand-grand-papa David God, don hear your prayer and see as you dey cry. I go heal you, and after three days, you go go back to the temple. I go let you live for another 15 years. I go save you and this town, Jerusalem, from Assyria king hand because of my honor and the promise wey I dey make wit my servant David, I go defend dis town. Den Hazael say, Make una squeeze some fig for me. So dem do as he order dem, and he put am for the king sore, make he body for well. King Hezekiah tell Hazael, Wetin I go take know say God go heal me, so that I go go in temple by dis time next tomorrow? Hazael answer, Dis na di sign from God to show sey e go do wetin e talk. You go want make di shadow for wall go front ten times, abi you go want make e go back ten times? Hezekiah answer, E dey easy for di shadow to go front, but e no dey easy to go back ten times. So Prophet Isaiah pray to God, and God make di shadow go back ten times from Ahaz wall. Our memory verse from today na from Isaiah chapter 45 verse 11. I go read and you sef you go follow me read together. The oga wey be Israel people God wey dey holy, the person wey dey make our future better don say, you no go get right to question me about my children or tell me wetin I go do. Make we enter today video. Abeg no forget to like and subscribe to this channel. For the past three days now, I dey discuss very easy prayers and easy prayers. Today, I wan talk about hard prayers. You go pray hard prayer when you ask God to change the natural order of things and to scatter the laid down laws wey dey govern this world. For example, when Joshua say make the sun not set for inside Joshua chapter 10 for verse 12 to 14, he pray for something wey not dey normal, not he not supposed to be according to nature. Also, for our Bible text of today, King Hezekiah want make the sun go back as a sign say God don heal am. Dat one na hard prayer but God still do am. E no get wetin dey too difficult for God to do for your life. If you go fit break the law of nature just to answer these hard prayers just because person tell am say make e do am. Some years ago, one woman wey get belle come meet me say she don already get daughters, but her in-laws dey threaten say dem go drive her comot for her husband house if she no born boy with the current belle wey she get. I come tell her say according to science, pikin gender na within 72 hours wey dem take conceive and dem take decide the gender o. She come reply say no be me wan change the gender, all she want for me to do na to agree with her for prayers. I come agree and she give birth to boy. You fit talk say eh, like say the pikin na boy all along. However, as I dey share this testimony one day when I dey preach, another woman come meet me after the service. She dey eight months pregnant and she don do scan wey show say the pikin wey dey her belle na boy. However, na girl she want because she say she wan follow the pikin share her dress, pikin go dey follow her dey wear the same cloth. I come tell her say you know very well say this pikin don fall and she come reply me say no be me wan do the miracle make me just agree with her for prayer na so me sef agree with her before you know she born girl nothing dey too hard for God to do Jeremiah chapter thirty-two verse twenty-seven na him make the law of nation and if he suspend them at any time if he reverse the irreversible just because say you ask am to do that one for you During one of our programs, e get one man wey say e wan see the miracles wey dey happen for the altar and e come whisper to God say ah, e go like to grow tall and instantly e grow, e sh- e trouser come short on the spot and everybody see am the way the thing take happen. Indeed, nothing dey too hard for God to do. Our key point for today be say

And na on top your ogbonge channel Favours blog na you take receive this wonderful message. We wan thank all our subscribers. I beg if you never subscribe, do well to help us like this video, share the video, drop your comment and hit the subscribe button. Also touch notification bell so that anytime when we drop new videos, you go be one of the first persons to know. One thank God for di successful completion of di International Youth Convention 2024 of di Redeemed Christian Church of God. Till we meet our next video again, my correct person, make e better for you.